Thirty first of January twenty twenty four nsɛm a ɛbaa dwa so ɛna mo nua bɛrima ɔde ne ho asamoa sapo kumankuma baako akɔ yi bi a meba bɛsi napɔ so napɔ so ama wɔn na mede aseda ɛbɛma me producer an ɛɛ wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛase no so a akwanya ɛda hɔ wobɛtumi afa namba no a ɛgu afidie no so Momma yɛnnye mmerɛ na yɛmmɔ nsɛm no mu nkyerɛmu. Yɛmfa yɛn ani nkyerɛ sootuo mu nea yɛn nsa aka ne sɛ ɛyɛ taxi driver bi a wadi mfeɛ ɛyɛ aduonu nson, 27. Saa berɛ deɛ wɔkɔ akɔda mu mfeɛ edu enum. Ne nyinaa ne sɛ akɔda a wadi mfeɛ edu nan no eh, wakɔ akɔfekyerefikyere na eh, yɛde no kɔ akɔto mu mfeɛ ɛyɛ eh, edu enum. Na wɔnyɛ baabi a ankɔfekyerefikyere akɔra ne sɛ Baabi a yɛyɛ asɔre, asɔre dan mu na wakɔ worɔ akora a kyerɛ sɛ akɔnɔ biara ɛni no mu no akɔ akɔ fɛkyerɛ fɛkyerɛ na gyɛde no kɔ akɔto ɛyɛ prison. Oku Gyato Abrakwa ɛde nsɛm bi akɔ ma International Federation of Red Cross na nsɛm a ɔɔka no sɛ ɔbɛsrɛ ɔmo na ɔbɛhwɛ na ɔmo akɔ ɔmo ɛmoa na sɛ ɔmo aba Ne mmoa no nyinaa ne sɛ ɛyɛ atoyerɛnkyɛm a ɛtoo yɛn nuanom a wɔwɔ Mepɛ no Akosomoɔ nsuo no a yɛbueeɛ no, wɔde adesrɛdeɛ akɔma International Federation of Red Cross. Yɛkɔ nsɛm foforɔ mu a, na yɛde yɛn ani rekyerɛ ɛyɛ afeenya New Jerusalem. Ningo prampram nsɛm na meka yi. Nea aba abɛto dwa ne sɛ temamufoɔ no redi awerɛhoɔ paa, ne nyinaa ne sɛ wɔn akwan no yɛ adeɛ a ɛnyɛ ahomeka. Na wɔtwe mu na ɛyɛ wɔn a wɔn kum ɛyɛ Major Mahama, yɛkɔdii wɔn nsɛm a yɛde wɔn kɔ eh, afiase afebɔɔ na ɛno ɛna saa nnipa edu mmienu no emu mmiɛnsa deɛ wɔn lɔyɛ sɛ sɛ daabi wɔn bɛsa tena ase na wɔn ayɛ api na nsɛm no wɔn asa ahwehwɛ mu. Yɛkɔ nsɛm foforɔ mu a, ɛyɛ papa a wadi mfeɛ ɛyɛ aduonu baako. Nnipa bɔnfoɔ bi akɔ akɔku no a yɛnhu nnipa bɔnfoɔ a wɔku no. Asɛm yi ɛsi ɛwɔ aberewa ɛɛ aberewa nkɔ ɛyɛ a ɛwɔ nkwanta a ɛwɔ ɔti ɛregyen. Sɛ yɛkɔ nsɛm foforɔ mu nso a, saa bere deɛ ɛnɛ deɛ nnipa no na yɛde wɔn tum Aberanteɛ bi a ɔyɛ kapenta a wadi mfeɛ ɛyɛ aduonu mmiɛnsa, eh, 23 years aduonu mmiɛnsa, wɔn nso yɛde ne kɔ akɔto mfeɛ edu 10 years ne nyinaa ne sɛ akwadaa a wɔn nso wadi mfeɛ ɛyɛ edu mmiɛnsa no eh, ɔno nso wakɔ akɔfekyerefekyere na asɛm wei esi ɛyɛ Greater Accra Region ɛfa baabi a yɛfrɛ no Ashalaja ɛhɔ ɛna esi ɛsaa bere nso ɛyɛ sogyani bi gyina ɛyɛ Accra Cute Court no nyinaa ne sɛ wakɔ akɔgye sika twitwirideɛ bi afiri ɛyɛ ɛyɛ nuanom bi hɔ a wɔse ɔbɛma wɔn ɛyɛ sogya adwuma no bi ayɛ a saa bere deɛ nsɛm no ɛwɔ kɔɔto a wɔn ka ho asɛm na wɔtwe mu ɛna afia ɛɛ adwo asafo edi nkoguo na ɛno ɛna na akyitafoɔ no bi adwene sɛ ɔbɛkɔ kɔntɔnkore na wɔde aba abɛto dwa sɛ mprempren deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ ne tiri mu sɛ ɔbɛkɔ kɔntɔnkrɔn no ɛɛ npp no ara na wɔda so wɔ mu nawɔtwe mu na ɛyɛ ipac wɔn tena ase anaasɛ ɛɛ public accounts committee pac mo fa nkyɛn me wɔn tena ase na wɔhwɛ anim sɛ ɛyɛ apɔmuden soafoɔ ne n'abɛdi akyerɛ no wɔn bɛtumi ahyia wɔn kɔ tena ase a ɛyɛ nipa mmiɛnsa yi meka ɛyɛ health minister no wɔne ne two deputies no ɛyɛ adeɛ a wɔn ntumi ankɔ ɛyɛ deputy attorney general de aba abɛto dwa sɛ ayɛ anaa awerɛho sɛ ɛɛ temamufoɔ no ɛsiane sɛ ɛɛ biribi ɛrekɔ so na ɛnya a wɔbɛba wɔn asoɛ na wɔn aba abɛ report no sɛdeɛ buroni ɛka no wɔse ɛyɛ kɛtɛasehyɛ ne porɔeɛ no ɛyɛ adeɛ a wɔn di yaw paa sɛ ɛyɛ temamufoɔ no ɛma na wɔn mmɛ report Ghana Statistical Service wɔn de aba abɛto dwa sɛ ɛyɛ Ghana nsɛm yi a meka yi ɛnyɛ nkwadaa ɛyɛ mmeranteɛ a kyerɛ sɛ wɔn ɛɛ anyini a wɔn aduru wɔn mfie so wɔse wɔn a sɛbi oyɛ ntwaa wɔn ɛkɔte no wɔn yɛ ɛyɛ ɛɛ eight hundred and thirty five thousand an mmarima a yɛntwaa wɔn kɔte a sɛbi wɔn nenam Ghana ɛdi akɔneaba no wɔn ɛdodoɔ ɛno no. John Dramani Mahama, former president, ɔde aba abɛto dwa sɛ ɛyɛ ɛɛ yɛn nuanom a wɔwɔ korɔbɔ no wɔn kwan no a asɛesɛe no nyinaa no ne nyinaa gyina sɛ wɔn anto aba no ama npp amayɛkuo no ɛno nti na ɛyɛ aban no ayi wɔn ani afiri ne so no yɛkɔ nsɛm foforɔ mu a yɛde yɛne kyerɛ ɛyɛ asɛm bisi ase na nea yɛn nsa aka no sɛ Ɛyɛ akuafoɔ mmienu bi saa bere deɛ wɔn de sekan na ɛredi agorɔ. Ne nyinaa ne sɛ baako se baako akɔ akɔyi ne nsoa afiri ne nsuo mu. Yɛde no apɔ so no apɔ so no ɛreba awieeɛ a na ɛyɛ dede ayo wɔde adesrɛdeɛ ama Ghanafoɔ nyinaa sɛ ɛyɛ nkuguo a Ghanafoɔ diiɛ a yɛyiiɛ firi ɛyɛ AFCON a ɛkɔ so yi no wɔde ɛɛ eh, akyɛw pa ɛbɛma ghanafoɔ nyinaa atiefoɔ aha ɛna mo nua bɛma ɔde no asa mo asapɔn kumakuma mede mo ɛbɛsi nyame boa na ɔkyena yɛtenkwan mu a mobɛsan ateme nka mema obiara mo ne tie a ade hye wonya ɛyɛ afidie a na ɔso abɔ mmɔden a sɛ ɔso wobɛpia so ama obi ɛnyɛ bie